Doglan güni ýigrimi dokuzynjy fewral bolanlar el galdyrsynlar, mümkin bolsa teswirde hem ýazsynlar. Şu günüň näme üçin zerurdygyny bilýäňizmi? Dünýä her gezek öz okunda aýlananda bir gün ýaşaýarys. Gündelik ritmimiz şoňa esaslanýar. Dünýä bu hereketi edýärkä, günüň daşyndan aýlanýar. Muny hem takmynan üç ýüz altmyş bäş günde däl, üç ýüz altmyş bäş bütin iki ýüz kyrk iki günde edýär. Indi kosmonawt dostumyz bilen düşünişip, her ýyl kosmosda, Günüň töwereginde Ýeriň şol bir ýagdaýynda duşuşmak kararyna gelsek. Ulanýan kalendara we wagtymyza görä, geliň otuz birinji dekabrda gije on ikide duşuşalyň. Indiki ýyl bu kosmonawt dosta bäş sagat, kyrk sekiz minut, kyrk alty sekunt biz garaşmaly bolýarys. Sebäbi. Günüň daşyndan aýlanyp, şol bir ýagdaýa gelenimizde, sagat gije on iki däl, irden bäş kyrk sekiz bolýar. Dünýä Güneşiň töwereginde üç ýüz altmyş bäş günden birneme haýal aýlanýar. Ony tegeleklesek, takmynan alty sagat. Onda kän zat bolmaz diýip pikir edip bileris. Ýöne birnäçe milliard ýyl ozal bir jisim dünýä çaknyşdy. Geçmişde dünýä dik aýlanýarka, bu heläkçiligiň täsirinde aýlanma oky bilen orbital okuň arasynda burç emele geldi. On dördünji asyrda Ibnul Şatir atly astronom bu burçy ýimiş bütin ondan dört dereje hasaplady. Emma her kyrk bir müň ýylda bir bu burç ýigrimi iki bütin ondan bir bilen ýigrimi dört bütin ondan bäş dereje üýtgeýär. Bu meýil sebäpli dünýä Güneşe ýakynlaşan wagty demirgazyk ýarym şarda gyş bolýar we dünýä Güneşden uzaklaşanda günorta ýarym şarda tomus bolýar.

Bu proses interkalasiýa ýa-da emboliýa diýilýär. Hawa, emboliýa sebäpli käbir ýyl üç ýüz altmyş bäş däl, üç ýüz altmyş alty gün. Goşmaça ýyllar diýip atlandyrýan bu ýyllary hasaplamak gaty aňsat. Şol ýyl Olimpiýa oýunlary bar bolsa, bu goşmaça ýylydygymyzy aňladýar. Ýöne geçen ýyl koronawirus sebäpli Olimpiýa oýunlary gijikdirildi. Gijikdirmek mümkinçiligini göz öňünde tutsak, Bize has durnukly we has ygtybarly salgylanma gerek, matematika ýaly. Soňky iki sany dörde galanmysyz bölüp boljak ýyllar goşmaça ýyldyr. Emma üç ýüz altmyş bäş gün, alty sagat aslynda tegelekligiň netijesinde ýetýän bahamyzdyr. Hakyky bahasy näme? Üç ýüz altmyş bäş gün, bäş sagat, kyrk sekiz minut, kyrk alty sekunt. Bu ýerde hatda on bir minut on dört sekundyň tegelekdek tapawudy hem uzak möhletde pasyllaryň ritmini bozup biler. Şonuň üçin goşmaça ýylyny hasaplamakda aýratyn düzgünler hem ulanylýar. Ýüzden köp bolan ýyllardan diňe dört ýüze galandysyz bölüp boljak ýyllar goşmaça ýyldyr. Meselem, müň alty ýüz we iki müňünji ýyllar goşmaça ýyldyr, ýöne müň dokuz ýüz we iki müň bir ýüzünji ýyllar goşmaça ýyl däl. Şeýle-de bolsa, bu hasaplama ýeterlik derejede bolmansoň, galan dört ýüze bölünip bilinjek ýyllar goşmaça ýyl hasaplanmaýar. Mysal üçin, miladymyzdan soňky dört müň we sekiz müňünji ýyllary dört we dört ýüze bölmek mümkin bolsa-da, goşmaça ýyl bolmaz. Üns berseňiz, elmydama dörtden geçýäris. Munuň dört pasyl bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Ýöne pasyllaryň sinhronlaşmagy üýtgemez ýaly edýäris. Hemme zada düşündik welin, fewralyň günäsi näme? Näme üçin beýleki aýlar otuz ýa-da otuz bir gün alýarka, fewral diňe ýigrimi sekiz we dört ýylda bir ýigrimi dokuz gün? Rimliler sebäpli. Häzirki wagtda ulanýan kalendarymyz gözbaşyny rimlilerden alyp gaýdýar. We biziň eýýamymyzdan öň ýedi ýüz ellinji ýyla çenli rimliler bir ýylda on aý ýeterlik diýýärdiler. Olaryň kalendary mart aýynda başlaýar we dekabr aýynda gutarýar. Ýanwar we fewral ýok. Başgaça aýdylanda, Gyşyň şol günlerinde hiç zat etmedikleri üçin günleri hasaplamaýarlar. Soňra biziň eýýamymyzdan öň ýedi ýüz ellinji ýylda bir patyşa gelip, Ýanwar we fewral atly iki aýy goýalyň we hersine ýigrimi sekiz gün bereliň diýýär. Aýdyşyn aýtmyş welin, ýöne, pasyllar bilen hakykylygyň arasynda sinhronlaşmagy gazanyp bilmediler. Käwagt üç ýüz elli dört gün, käte üç ýüz elli bäş gün ýaşadylar.